Diolch yn fawr iawn i'r canghenne a wnaeth fy ngwebu ar gyfer tlws Siwmai Merched y Wawr. Fy enw i yw Ann Davies ac rwy'n aelod o Ferched y Wawr Mynachlog Ddu ac yn ysgrifenyddes yn ystod y flwyddyn hyn. A dwi wedi enwebu Elfair Jones fel ar gyfer gwobr Shwtmai Sir Benfro achos mae hi yn weithgar ym mhob agwedd o waith y mudiad, yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Mae wedi dal swyddi allweddol yn y gangen ac mae hefyd wedi bod yn Ysgrifennydd Rhanbarth ac ar hyn o bryd yn Drysorydd Rhanbarth. Ond yn fwy na hynny, mae Elfair wedi bod yn Drysorydd Cenedlaethol ac yn Is-Drysorydd Genedlaethol am rai blynyddoedd. Does dim byd yn ormod i Elfair i wneud dros y mudiad achos yn aml i ni'n gweld hi yn gwirfoddoli ar y stondin ag angen, neu y mudiad dylen ni weud, yn y sioe ac yn yr Eisteddfod. Ac yn wir, i ni'n lwcus iawn o'i chael hi yn aelod o Ferched y Wawr Mynachlog Ddu ac yn rhan o ranbarth Sir Benfro achos mae gwybodaeth hi am y mudiad yn eang ac I ni o hyd yn gofyn am ei chyngor hi. Merch ddiwyd a dibynadwy yw Elfair, ac yn gweithio'n ddi-flino dros y mudiad yn Sir Benfro. A dyna paham dwi yn meddwl bod hi'n llwyr heddiannol o'r wobr arbennig hon. Pob lwc i ti Elfair. Bethan Hind ydw i, Ysgrifenyddes Cangen Tegryn o Ferched y Wawr, a dw i'n hapus iawn i enwebu Elfair Jones am wobr Shwmae. Dw i'n nabod Elfair ers blynydde, dw i'n meddwl na un o'i thalentau mwya hi yw trafod arian. Mae wedi bod yn drysorydd rhanbarth fwy nag unwaith, a hi yw'r trysorydd presennol. Mae hefyd wedi bod yn Drysorydd Cenedlaethol i Ferched y Wawr, sy'n golygu tipyn o waith. Yn sgîl hynny, mae wedi cynnal cyrsiau i Drysoryddion Cynghennau yn lleol a dangos iddyn nhw sut i lenwi'r ffurflenni cymhleth ac yn y blaen. Yy, ma' Elfaeth bob amser yn barod i helpu pawb, ble bynnag ma' Merched y Wawr yn genedlaethol, ma' Elfaer yno. Mae mhob Gŵyl Cenedlaethol yn helpu ar stondin Merched y Wawr, yn yr Eisteddfode, yn y Sioe, yn y Ffair Aeaf, ag yn y Penwythnos Preswyl, gyda'i wasgod felyn yn stiwardio. Yym, mae bob amser yn gweithio'n dawel yn y cefndir. Dyw hi byth ddim moyn dyn ni'n sylw i'w hunan, a mae'n hapus iawn i helpu bawb, a dyn ni'n hapus iawn yng Nghangen Tegryn i enwebu Elfair am y wobr hyn. Dechreuodd y daith i fi gyda mudiad Merched y Wawr nôl yn 1969, pan ymunes i â changen Cylch Eiron yn y Bareirod, a chael y profiad o fod yn gyd-ysgrifennydd am ddwy flynedd. Symud nôl wedyn i fynychlodd ddu yn 1976 i'm fro enedigol ac ymuno â'r gangen leol, ac wedi bod yn aelod ers hynny. Dw wedi cael profiad o fod yn ysgrifennydd a llywydd y gangen sawl tro. Dw wedi cael y cyfle hefyd i fod yn ysgrifennydd a thrysorydd rhanbarth Penfro. ar sawl adeg rhwng 1987 a 2015. Fe ges i'r fraint hefyd o fod yn Drysorydd Cenedlaethol, a dwi wedi mynychu gweithgareddau cenedlaethol ar hyd y blynyddoedd ac wedi cael profiad mawr wrth wneud hynny. Mae mudiad Merched y Wawr yn agos iawn at yng nghalon i, mudiad sy'n hyrwyddo'r iaith, Gymraeg, ac wedyn i ni 'di gael ac wrth fynd i Ferched y Wawr, ni 'di gael cyfle i gymdeithasu a dod i adnabod merched Shir Benfro a Chymru gyfan. Mudiad sy'n arwyddo diwylliad Cymreig, addysg a celfyddydau yng Nghymru drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yw Merched y Wawr. Mae Merched y Wawr yn fudiad sy'n bwysig iawn i fi achos mae'n rhoi cyfle i fi i gymdeithasu gyda merched rhanbarth Sir Benfro a thrwy Gymru gyfan, a dwi'n falch iawn o'r cyfle dwi 'di cael ym mhob peth.